wathi o mũharĩ mũthuri mũrata wakwa ngũmenya-ĩ ĩĩ we nĩ mũkũrũ no akĩrĩmĩte tene-ĩ ĩĩ akĩrĩ na tũindo hehe tondũ nĩ agĩcũkũmĩte tene rĩrĩa kwĩragwo gũtarĩ mbũca ĩĩ nĩguo rĩu thigũkũ ya kĩrĩsimathi-rĩ ĩĩ oyaga mũkaĩ ĩĩ magatonya nda ya rwĩgĩ nĩguo ndege-inĩ ĩĩ haiya magagĩcĩrĩrĩkai ĩĩ kinya mambaca gwĩcamba na maĩ ma cumbĩ tondũ tũindo makĩrĩ natuo tũingĩ ma nĩguo rĩu mũthenya ũmwe marĩ mũkawa ũrĩ hakuhĩ na iria-rĩ ĩĩ o makĩrĩa tũindo twao-rĩ rĩu mũthuri ũyũ na mũka ĩrĩ ĩĩ agĩũka mũirĩtu mũcakai ĩĩ agĩũka enyogondete ũguo ta mũrarũĩ ĩĩ agĩũka o harĩa mũcee maikarĩte na mũka nĩguo akĩinamĩrĩra mũrũme ehe akĩmũmumunya ikai mwa atĩ ndũ akĩmũmumunya ikai ĩĩ na agĩcoka akĩohora o enyogondete agĩthiĩ na atĩrĩrĩ e mũkarĩ oro hau ĩĩ rĩu ĩ ĩĩ rĩrĩa mũkonire mũrũme nĩ amumunywo rĩ ĩĩ ĩ munyumunyu yakĩmumunywo Ah, agĩathamia kanua ta thobana ya namba inyanya akiuga hĩa we nũ ũcio akũmumunya mbere yakwa maico-inĩ ĩĩ Ehe.

Ha, akĩhũrithania ngiraci na njuici ici kwa A, ĩria kĩrakara Eh, akĩmwĩra ndĩrenda o rĩu rĩu ũmũthĩ ũyũ tũtigane ndĩrenda divorce ndĩrenda tũtigane tũtigane biũ na andũ acio rĩ mena mĩaka igana mũthuri arĩ na mĩaka mĩrongo mũgwanja na ĩtano nake mũka mĩrongo mũgwanja ĩnako gacungwa nĩ ta mĩrongo ĩtatũ ũguo ĩĩ mũtumia rĩ ĩĩ oiga nĩ egũcoka kwao rĩ ĩĩ akĩũrwo nĩ mũthuri atĩrĩ yakwa akorwo nĩ ũkwenda gũcoka rĩ no sawasawa no atĩrĩ tarora wone ũtonga wothe ũrĩa twĩ naguo nĩ witũ tũrĩ ithuĩ rĩ taito ciothe twandĩkĩtwo nawe kanyamũ gothe kega twandĩkĩtwo nawe kĩndũ gĩothe ndĩ ndĩ nakĩo nĩ gitũ nawe hatirĩ gĩakwa nĩ citũ nawe barĩ cia rũraya tũthiaga nawe ũcoke uge nĩ ũgũthiĩ atĩ nĩ ũndũ wa kairĩtu ta kau mama rĩ Eh. aigua ũguo rĩ Eh. Eaigua kiugo icio. Ĩ aririkanio maũndũ ma ũrĩa me maingĩ. Ĩ. Na amenye ũrĩa ĩkũragithia mũthee indo. Ĩ. Ehe. Akĩhoorera. Ĩ. Na akĩgũicagũicia ngĩnji. He. Marakara makĩrikĩra. Ĩ. Ehe. Mama kwĩhũgũra nĩgetha arore kana he mũndũ ũkuonete gĩcanjama kĩu-rĩ, Ĩ. akĩona handũ kona-inĩ-ĩ, Ĩ. mũthuri mũrata wao-ĩ, Ĩ. mena mũka. nĩguo nao no indo ciao mararĩa no indo ciao maratheca ĩĩ nĩguo na mũthuri ũcio nĩwe wamarũgamĩrĩire ũhiki ĩĩ akĩũria mũrũme atĩrĩ ĩĩ ĩĩ kaĩ ũrĩa arĩ kamundia ndĩrona harĩa mena mũka ehe kana nĩ maico ndĩraira

ĩkai mena mĩtugo ĩtariĩ atĩa muze akĩmwĩra atĩrĩrĩ Ĩĩ, ĩyo nĩ njungwa yake ĩyo nĩ njungwa ya kamudia onake arĩ na njungwa ĩĩ mama rĩ Ĩĩ, akĩra mũrũme atĩrĩrĩ chungwa kao rĩ ai nĩ gakũrũ mũno na gagacong'iha tarora tũgũrũ twakoi tũhana ta twa zitovu ona kaba gaitũ